Зәркән һөнәре өчен сабырлык кирәк, вакытын да күп ала ул. Бик күп нәрсәне кул белән ясарга туры килә. Зәркән булыр өчен сәләтле оста һәм рәссам булырга кирәк. Бу аермалы зур бер сәнгать. Бу бизәкләр көнкүрештә бөтен булган нәрсәләргә нигезләнеп ясалган, алар Истанбулнын мимарчылыгын, мәдәни мирасын безгә ачыклыйлар.

Мин Истанбулда туып үстем һәм бер көнне икеләнеп калдым. Башта механика остасына укыдым, әмма ялгыш кына килеп чыккан бер вакыйга гомеремне кисәк кенә үзгәртте. Унике яшемдә һөнәрне өйрәнер өчен, әти мине Зәркән кәрханәсенә җибәрде. Бала чагында мин еш кына уенчыкларны сүтеп, аларны яңадан җыя идем. Хәзерге көндә миңа 38 яшь, әмма дәртем элеккеге кебек бик югары. Эшли башлаган беренче көнендә булган кебек сизәм үз-үземне. Хәлем бик нык һәм күтәренкеле. Истанбул һөнәрханәләренең бик көчле гадәтләре бар. Һәм сине укыткан останы хөрмәт итәргә тиешсен. Элекке заманнарда зәркәннән сез нинди белем йортын укып бетердегез, дип сорасагыз, ул сезгә зур базарнын универсты дип җавап биргән иде. Бу альтернатив бер уку системасы иде. Күп еллар буе мин кысык бүлмәдә эшләгән идем. Кайчакта бер кечкенә бүлмәдә бишәүләп эшли идек. Йөрер өчен бөтенләй урын калмаган иде. Хәтта һава суларга да авыр иде. Элек мин бүтән урында эшләп, бизәкләрнең модельләрен ясый идем. Озак сәгатьләр буе балдаклар ясап бик үкендем, чөнки, минем фикеремчә, балдакны кигән хәр кеше аермалы бер шәхес. Бизәк кешенен дәвамы булырга тиеш, анын хылыгын ачыкларга. Бизәк күзгә ташланмаса, анын һичинди мәгънәсе дә юк. Шул турыда бик күп сөйләргә була. Тугыз-ун ел элек мин аерым детальләргә игътибар итеп, үзенчәле бизәкләрне ясарга булдым. Бизәкләр ясау буенча яңа бер технологияне уйлап чыгарырга максатым иде. Бу Төркиягә яки Истанбулга хас күренеш түгел. Без берничә осталар белән бергәләшеп, безнең гомуми хыялны чынбарлыкка китерергә булдык.

Әлбәттә, бер-ике сүз белән барысын да аңлатып сөйләп булмый. Башта хыялланып китәсең, илһам уянып китә, тарихи мәгълүматны җыю башлана. Мин бик җитди һәм югары осталы кешеләр белән бергәләшеп эшлим. Мәсәлән, каллиграфия белгечләре, рәссамнар, сынчылар белән. Аларга булачак бизәкнең тарихи нигезен сөйлим һәм шуннан сон эшкә тотынабыз. Абу-Даби иленең хөкүмәте безне үзләренә чакыргач, мин бераз горурланып та, аптырап та калдым. Без шунда барып, вакытны бушка үткәрмәдек. Эссе чүлгә барып Абу-Даби иленен исемен аңладык. Гарәпчәдән ул Газәл һәваны ишәгән урынын аңлата икән. Шуннан соң мин бу илдә беренче кешеләрнен туплануы турында тарихи риваятны ишеттем. Борынгы заманнарда күчмә бәдәвиләр су эзләп йөргәннәр икән һәм бу җирләрдә берничә Газәл һәваннарын күргәннәр. Шул Газәлләр артыннан барып алар су тапканнар. һәм шунда яши башлаганнар. Бу хикәя мине бик гаҗәпләндерде һәм Истанбулга кайтып, аңа багышланган балдакны ясарга булдым. Шуңа күрә бу балдакта сез Газәл башын һәм анын өстендә матур шәһәр урнашуын күрә аласыз. Абу-Дабы иле миңа шулай тоелды. Егерме каратлы көмеш белән алтын үзенә киярлек бизәкләрне ясар өчен иң уңайлы материаллар минем фикеремчә. Никадәр озак аларны киеп йөрсәң, шулкадәр аларның төсләре матурая һәм өслеге яхшырып китә. Вакыт уза бара, аларның кыйммәте дә арта бара. Мин хәзерге заманын Гәүһәрне кырлап шомартуны яратмыйм, чөнки ул ялтырау өчен генә эшләнә. Минем бизәкләр ялтырау өчен генә түгел, алар тарихны сөйләргә тиеш. Шуңа күрә бөтен вак детальләр һәм материаллар мөһим, алар тарихны ачыкларга тиеш. Мин чик саклаучылар белән бик тиз дуслашып китәм, бигрәк тә хатын-кызлар белән. Алар һәр бизәкне бик яратып карыйлар. Аэропорт хезмәтчеләре дә мине таныйлар. Еш кына Төркиягә кайтканда, алар сораша башлыйлар, мәсәлән, Сезнең теге алмага охшаган матур балдак калдымы?